Merheba keçikê xuşik û hêja û delal. Îro maskeke gelekî baş me re ye. Maska ma sê çar çitê wê çêdibin. Teqrîba du maske ez ê çêkim. Maskeke maskê gelekî baş in. Em li dije wekî de bi rastî ji me re hewceyî ji me nayê. Em rojekê ji bo rûyê me vekê em maskeke çêkin ew Ro ji bo royê me orê şidandin roja dî em çêkin maska min îtîbar dibe weke gotî ji hemû ji gelek tişta re ye. Rû diveke rû paqiş dike rengê rû dixeyek û rû jî dijidêne. Em ê çina

Hefteyê carek gelekî tiştekî ba hefteyê sê cara hefteyê sê cara gelekî baş e tu vê maskê çêkê. Berî munasebekê munasebeke te hebê ser hev çêkê meselen sê çar roja tê netîceke gelekî xweşik bînê. Ev mask çêdibê ji qirikê re çêdibê ji bin çava re çêdibê ji desta re çêdibê. Gelekî xweşa xwe taht lef dixê. Ekî de ê çêkê wê pê vî tiştî hissê. Ana ma wilo lef xwest. Gelek cara ji me nayê em rabin em maske çêkin piştre mirov xwe li mirov xwe xwe em xwe re nabînin. Lê ev maske me wilo hazir em ê xwina cem refekî ji refê mitbexê kengî rojan em bixwazin çêkin tiştekî gelekî sehla. Atifa dûr xim tiqakî. Kevçîk. Omeya dihilênin. Yani hazir el ber destê hekî. Ez hêvî dikim hûn e, çêkin û bêjde min jî wexta hûn çêkin we e, çika xwe bidin. Reya xwe ji min re bişînîn di talîqatan de. Zeyta Zeytûna ez dixwazim ne gelekî ziwa bê û ne gelekî rihin bê. Ez dixwazim neqebêna wa de bê. Tê vî rengî çêkê. Ulo gelekî baş. Wilo gelekî tiştekî baş. Ana em ê çawakin. Ey mask tu deynê ser wê xwe pênceh sedî ser çi lazim e û çiqas. Çend deqa bimînê? Ji bîst deqa heya nîv saetî. We ser rûmînî. Pênceh sedê dî ser ti çawa çêdikî? Ser rûkî paqij ti çêdikê, ser ti çawa xta ti çêdikê çawa ye ev jî weke gotî rêk jê re dibî. Tê pêşî têr wê xwe şoy heke sabûn bê heke xisûlat de bê. Têr wê xwe ziwake vî rengî. Pişt re tê deynê tu wilo nadeynî. Wilo şaşîtî ye. Tê wilo deynî.

Ji bo îstîfade jê bike û ji bo yanî tu maskekê çêdike ji bo wê te fêdekê. Wexta ez maskê çêdikim ez şipê me ez karekî dikim ez telîfonê diştexîlim ev qas li tesîra wê heye weke gotî terehulata çêdike û rû dadixê. Ma rûyê xwe şişt bi ava sarogerim ne germ ne cemidî na berawa piştre me rûyê xwe zwa kir ez

Ez vê ez vî rengî nadeynim ser wê xewilo ez zeytê wilo nadeynim bi şeklekî weke gotî mixerbet ez nadeynim bi şeklekî wilo nexwiyayî ez na na ez ê ji xwarê ev ji qirika ez ê derkevim wilo carek do sekinim rexê dî carek do ez hatime dora dev timî dora dev vê vê terîqê weke tîpa o Dora dev wilo. Ez ê derkevim aliyê banî wilo. Dora çav ez ê ji banî êm ji raserî aniyê êm ez ê êm wilo. Vî rengî. Ez ê vî dokê nizilênim şeklekî weke gotî xuyayî xweşik hûn çawa zeytê ser wê xwe îstemal dikin. Ez hêvî dikim ev vîdeoya biecibêne û ji bîr nakin like û subscribe û ê hêdî çêkir jî ji mir deynê çawa bû. Spas.